Muhammet aleýhissalam pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, iň soňkunjy hajjynda biz musulmanlara, biz mömin musulmanlara nesihat edip giden, muny her bir musulman bilmesi gerek elbetde. Pygamberimiz Zülhijje aýyň dokuzynda, gurbanlyk aýy diýer, gurban aýy diýer türkmenler, hijri ýylyň onnusuna, onunjy hijri ýylda, milady senede alty ýüz otuz ikinji ýylda dogry bolýar-da, deň gelýär. Juma gününde Ýüz müň, ýüz elli müň, iki ýüz müň musulmana hutbe etmiş diýýär. Edem mahalynda Muhammet alaýhyssalam ähli mömin musulmanlara gözläp, seredip, hamdu sanalar aýdyp, Innel hamde lillahi diýen nämäni okap başlaýar. Manasyny aýtsak, perewodyny aýtsak, Allaha hamdu sanalar bolsun, Allaha hamdlar mahsusdyr. Oňa hamd ederis, ondan ýardam sorarys.

Bu Allahyň deňi hem meňzeş bolan zat ýokdur Allaha diýip başlaýar. We men ýene-de şaýatlyk ederim ki, Muhammet Allahyň guludyr we ilçisidir diýýär. Çünki Muhammet pygamber özüni aýdyýardy ki, Men Allahyň guly diýýärdi. Çünki ynsan ynsana gul bolmaly däl hiç haçan. Allaha gul bolmaly. Çünki Allah Robbil Alemin bizi bir damja suwdan ýaradan zat biziň Robbimiz. Biziň atamyzam, enemizem ýaradan kim? Allah. Şonuň üçin biz Allaha gulçulyk edýäs, ybadat edýäs elbetde. Eger Allaha gul bolmadyklar ynsana gul bolýar, diktatora gul bolýar, ýagny şoňa meňzeş pula, heleýe ýa bar göre jyna gul bolup geziberýär ömür boýunça. Eý adamlar, sözümi gowy edip diňläň diýýär. Bilmedim, geljekki ýyllarda belki men bolmaryn diýýärdi. Hakykatdanam bolmady, sallallahu aleýhi we sellem mundan soňra wefat etdi. Eý, adamlar diýip, sorap başlady. Bu haýsy gün diýip sorady. Adamlar aýtdy ki, bu Hajjul Akbar güni diýdi. Bu haýsy aý diýip sorady. Şonda aýtdy, bu diýdi, Allahyň haram eden aýlary, urşmaklygy, söweşmekligi haram eden aýlary Zülhijje diýdi. Mukaddes Zülhuja aýy diýdi. Bu haýsy şäherde duş diýdi. Bu Allahyň diýdi, mukaddes, hormatly bolan Mekge şäherinde diýip so aýtdylar. Şonda Muhammet pygamber aýtdyki, sallallahu aleýhi weselem, Bu gün nähili abraýly, hormatly bolsa, bu aý nähili hormatly bolsa, bu şäher Mekge nähili hormatly bolsa we bu ýerde günah etmeklik haram boldugy ýaly, sizler hem mömin musulmanlar Biri-biriňize malyňyz, janyňyz, namysyňyz we abraýlaryňyz biri-biriňize näme? Mukaddesdir. Dökmeklik. Haramdyr. Biri-biriňiziň malyňyzy, abraýyňyzy dökmeklik haramdyr diýip aýtdy, sallallahu aleýhi wesellem. Şonuň üçin mömin musulman biri-biriniň abraýyny, mal-mülkini, ganyny dökmeýär. Eý, Allahym diýdi, sen şaýat bol diýdi. Ýene dowam edip Muhammet alaýhyssalam, Eger-de diýdi, içiňizde kimiňdir, içiňizde biriňiziň amanatyňyz bolsa diýdi, amanatyňyzy berip goýuň diýdi. Çünki amanata hyýanat etmeli däldir. Ynha, bizlere Alhamdulillah, maňa meselä biraz bir yslam dininden habarym bar. Şonuň üçin men sizlere aýtyp goýup durun. Bu zatlar ynha amanat edip gitdi Muhammet alaýhyssalam, sizlerem başga birine aýtyp bermeli şeý diýip. Jahiliýetdäki riba, süýthorluk, prosent diýdi, bikar boldy diýdi. Mundan soňra diýdi, Durdy diýdi, haram boldy diýdi. Süthorlyk haram yslam dininde prosente pul almagam bermegem haram. Iň birinji bolup prosente pullaryndan diýdi, ribany diýdi, Abbas ibn Abdulmuttalib özüniň dädesiniň agasy, amjasynyň ribasyny duruzdym diýdi, mundan soňra riba bolmaýar diýip, özüniň agaýlaryndan başlady, özüniň ýakynlaryndan başlady. Hemen aýtdy ki, jahiliýetdäki gallar, kasaslar we ar almaklar diýdi, bikar boldy diýdi. Çünki araplaryň zamanynda bir adam öldürip goýsa birini, olar gelip ony öldürýär, bular muny öldürip şeýdip ar alyp geziberýän ekenler-dä kasas edip. Mundan soňra eýle zatlar ýok diýdi. Jahylyýetdäki ýaly diýdi. Birinji bolup diýdi, bu jahylyýetdäki galylar, kasaslar durdy diýdi we Abdulmuttalybyň agtygy Laýs bin Rabyýanyň ganyny men diýdi, bagyşladym, geçdim diýdi, boldy, mundan soňra diýdi, jahylyýetdäki ýaly gan almaklyk, kasas almaklyk ýok diýdi.

ýarymadasynda, arap ýarymadasynda diýdi, şeýtana ybadat edilmeýär diýdi, indi şirk bolmaýar diýdi. Diňe diýdi, maýda-çüýde işlerde diýdi, siziň araňyza girýär, şoňa razy bolup diýdi. Indi sa Arabystan ýarymadasynda şirk bolmaýar diýdi, diňe kyýamata ýakynda gelýär diýdi. Ynha ýakynda bir zärim tanyşlar aýdýar, mugallymlaram görüpmi, Dubaýda diýdi, ol hamr put gurlup bar diýdi, buddanyň bir şekilde, budda hudaý gurlup bar diýdi, Allah saklasyn-da. Hemem başga şo problemler bar diýdi.

Araplar işlemeýär şony garakçy bandit bolan araplar gidip bir biriniň bala çagasyny öldürip mal mülkini çekip alýan eken yslam gelmezden önje şonda zülkada zülhijje muharram yzly yzyna gelýär ha bular şo togsan aýa garaşybilmäni muharram gelen aýda bular aýdan eken ýok muharram ýene aý gelmedi häzir safar geldi dip ýerini özgerdip degişdirip goýberýän ekende bular uruşyberýän ekende özüne haramzada öz wagtynada Haramzada özüni halal edip alyberýän ekenler-dä öňki zaman. Häzir şu Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Garagalpagystanyň mollalary şu boluşy ýaly özüni hökümede poddeşka edip, haramy halal edip beriberýän eken-dä. Mundan soňra diýdi, aý-güni üýtgetmeklik ýok diýdi. Allah azza we jelle aýy, asmany, ýeri, gülleri ýaradan wagty ýaly diýdi, indi şu güller, aýlar kalendarlar dogry geldi, mundan soňra hiç kim özgertmeýär diýdi. Sallallahu aleýhi we sellem. Hemem gepini dowam etdirip, Eý, ynsanlar! Aýallaryňyza hormat ediň! diýip aýdyp başlady. Görýäň, yslam dininde aýallara hormat etmek gerek. Müň dört ýüz ýyl öň aýdypdy bu Muhammet alaýhyssalam, Aýallara hormat ediň! diýip, ine. Kapyrlar häli güne çenli aýallara berip duran azabyny görseň, indi görüberýäň indi. Ýaňy ýakynda çykdy bu ynsan hukuklary, heleýleriň haklary diýip ýaňy başlap ýör bular, ine. Emma yslam dininde müň dört ýüz ýyl öň ynsan hukuklaryny, aýallaryň hukuklaryny gorap goýan Muhammet alaýhyssalam. Aýallara hormat ediň, aýallaryň siziň üstüňizde hakyňyz bar, siziňem aýallaryň üstünde hakyňyz bar diýipdir. Aýallar diýdi, aýallaryň haky diýdi, hem erkekleriň haky. Aýallar ärine hyýanat etmeýär, düşegine öýüne äriniň islemedik adamyny getirtmeýär, getirmeýär. Hem fahyş işleri etmeýär. Şonda ärine itaatsyzlyk etmeýär diýdi. Ärini diňläp hormat edýär diýdi. Eger-de aýal ärini diňlemän hereket edip başlasa, bolar-bolmaz işleri edip başlasa, onda Allah sizlere nesihat etmäge çagyrýar diýdi. Aýalyňa nesihat ediň, beýle işleri etme diýip. Eger bolmasa, ýataklaryňyzy terk ediň diýdi. Onda-da bolmasa diýdi, onda diýdi, ajykmazdan diýdi, aýallaryňyzy urýaňyz diýdi. Ynha kapyrlar aýdýan yslam dinini aýallar ur diýip duran eken diýip bilmeýän adamlar şu ýerden girip al edin aýallar urmaly eken ýok ajykmazdan diýeni şu eliňe miswak ýaly agaç ýa bolmasa ruçka ýalyjak zat bilen düşündirýäň beýdip barmagyň bilen akylly bol aýal mundan soňra diňe talak galdy indi mundan soňra diňe aýrylyşyp gidýäs akylyňy ýygna diýip aýdylýa diýeda elbetde bu din duşmanlary ynsanyň duşmanlary şu ýerden girip yslama Ýaman görkezjek weli ýöne bilip goýun. Köp mollalaram bilmeýär muny. Türkmenistan Özbegistan mollalary bilmeýär muňa meňzeş zatlary ýöne men aýtyp goýan oňa meňzeş zat ýok. Aýala hormat edilýär. A Emem aýallaryň hem siziň üstüňizde hakyňyz diýdi. Olara gowy görmeli, gowy bakmaly, iýdirmeli, içirmeli, geýdirmeli, hasta bolup galsa se sizler näme ediň? Dowalatdyrýaň diýdi. Äriň borçlary şo, wezipeleri şo. Häzir indi görüpdiňiz-ä. Aýallar Rossiýada, Türkiýede gezýär, ärleri öýde telewizor görip, futbol görip, nasa diýip ýatyberýär. Muhammet Aş deýýus ärler hem köpelip gitdi Allah saklasyn. Muhammet Aş bolmaýan. Aýalyň iýjek işşegi bala çagaňyň iýjek işşegini äri, äriniň boýnunda. Elbetde bu kommunist adamlar şoň terbiýesini alanlar Muhammet Aş zat nireden bilýär aýdym da. Yslam dininde şoň üçin aýallara hormat etmek gerek. Aýallar bu biziň ejelerimiz, ejekelerimiz, bu biziň nämemiz, çagalarymyzyň ejesi bolýar. Hemem gepini dowam edip Muhammet alaýhyssalam, Eý adamlar! Elbetde, möminler, möminler bir-birine dogandyr diýdi. Elbetde, bir mömin başga bir möminiň malyny rugsatysyz almaklygy haram diýdi. Şonuň üçin bir möminiň, musulmanyň ignesini bile alybilmeýär rugsatysyz. Pygamberimiz aýtdyky, gepini dowam etdirip, Agah boluň, ýetirdimmi? diýdi. Allahym özüň şaýat bol diýip, arasyna şaýat edip goýdy. Allah azza we jelle hem gepini dowam etdirip, Men, menden soňra, diýdi, biri-biriňiziň boýnuna gylyç urýan kapyr bolup gitmäň diýdi. Musulmanlar biri-birine uruşmasy haramdyr. Haram. Hazir görüp durma, dünýäni görseň, diňe musulmanlar biri-birine uruşýar, kapyrlar arak içip, sigaret çekip, keýpeti kesip ýör. Musulmanlary uruşdyryp goý. Uruşmaly däl musulmanlar biri-biri bilen. Men size diýdi iki zat taşlap gidip barýan diýdi, Muhammet pygamber, Allahyň ilçisi, sallallahu aleýhi wesellem, şu ikisini tutsaňyz hiç haçan azaşmaýaňyz diýdi. Bu birinjisi Kuran, Allahyň kelamy bolsa diýdi, ikinjisi meniň sünnetim, hadysy kerimler diýdi, hadysy şerifler diýdi. Enşalla hazir indi kurandan okat okabilen adamlaram galana hazir gördüňa ana hazir kurandan kim geplese sünnetden hadisden kim ders berse bular terrorist boldy ekstremist boldy wahabist sufist diyip içeri gamak goyup durlar na gördüň hazir şoňa meş bolup galdy kuran okajak diysen kurandan ders berjek diysen sana duşmanlar köp bolýar Eý möminler diýdi, sözümi gowy eşdiň diýdi Muhammed aleyhissalam. Robbiňiz birdir diýdi. Allah birdir diýdi. Ataňyz birdir diýdi, Adam alaýhyssalam. Wah, hemmäňiziň ataňyz Adamdansyňyz, sizler Adamsyň, Adamdandyrsyňyz diýdi. We Adam bolsa toprakdandyr diýdi. Allahyň huzurynda diýdi, iň hormatlyňyz diýdi, Allahdan gorkan, Allahdan takwa eden laryňyz diýdi. Allaha garşy gelmekden gorkanyňyz diýdi. Arabyň arap bolmadykdan, ajamdan üstünligi ýokdur diýdi. Şuna görem yslam dininde milletçilik, tireparaçylyk ýokda. Yslam dininde arap bolsaňam, ajam bolsaňam hemmäň bir. Köp adamlar aýdýar bu bu bu yslam dini arabyň dini. Ýok arabyň dini däl. Nädýän na kapyr araplar bar Ýegiptde, Suriýada na Başar Asad arap kapyr. Şonuň üçin bu Allahyň dini yslam dini. Şonuň üçin aýtdy ki, hemem Muhammet pygamberiň müezzini bolan Bilal diýeni, negr bolan, habaş bolan. Ýa biziň hemmämizden üstün bolan. Haly güne çenli şu Amerikada negirleri öldürip goýup görüpdiňiz ana boltuny zatlar. Ana Rossiýada her ýyly müňläp müňläp Orta Aziýanyň halklary musulmanlary öldürip goýberýärler. Migrantlary öldürip goýberipdi ana Rossiýada. Kitaýda uýgurlary öldürip batýana milletçilik edip. Izraýylda Palestinleň Gününi görüpdiňaňa nädip azap berip dur. Şoň üçin yslam dininde milletçilik ýok, Allahyň huzurynda siziň takwadarlaryň diýen. Ana yslam dini. Ondan soňra gepini dowam etdirip aýtdy ki, şu ýerde bolalar diýdi bolmadyklara ýetirsin diýdi. Çünki diýdi bazy adamlar bar diýdi ýetirmäni gowy bilýä diýdi. Ýetirmäni gowy bilýä diýdi. Şoň üçin sizlerem enşalla ýetirip goýmuş Muhammet alaýhyssalamyň weda hutbasyny. Emma aýtdy ki, Heý, adamlar! diýdi. Allah her bir miras alyja, diýdi, miras alyana, mirashora, diýdi, Özi takdyr edip, belläp goýdy, diýdi, ölçäp goýdy, diýdi. Yslam gelmezden öňçe aýallara ýa bolmasa kiçi çagalara miras berilmeýän eken-dä. Emma Yslam gelip, aýallara-da miras berýän etdi, kiçi çagalara-da, başgalara-da, doganlaryna-da, ejekelerine-de, gyzlaryna, ejelerine miras berýän etdi. Yslam gelmände muňa meslahat ýokdy. Kim güýji köp boldy şo alyp goýberýärdi mirasy. Şonuň üçin hemmäň miras haky barda. Müň dört ýüz ýyl öň Allah azze we jelle aýallara, çagalara, gyzlara, aýallara näme? Miras hakyny ýazyp ýazyp goýan Kurany Kerimde. Ynha Kurany Kerimiň müjüzeligi. Hemmäm aýtdyki mirasyň üçden birsinden köpüsini size set edip goýup gidibilmeýäňiz diýdi. Indi bir ogluňyza üçden birden köpüsini Näme, miras edip, wesýet edip goýup gidibilmeýäňiz. Çünki başgalaryňam haky bar-da, hemmäň almalyda. Kim, diýdi, özüniň atasyndan başgasyna nisbet etse, özüniň atasyndan başgany, meniň atam diýip aýtsa, diýdi, ýa bolmasa kimde-kim özüniň hojaýynyndan başga, hojaýyndan başgany, meniň hojaýynym diýip aýtsa, diýdi, oňa, diýdi, Allahyň, perişdeleriň we adamlaryň näleeti bolsun, diýdi, olaryň, olaryň, diýdi, tobalary, güwälary kabul edilmeýär, diýdi. Mundan bilen bolsaňyzlar, biziň Türkmenistanda hoýumyzda, Köneürgençde Toýly derek diýeni bardy bir wagtlar. Motaýew diýenleri bardy. Şoň ogly biz, ýegenleri biz, şoň çagalary diýip aýtyp gezýärdiler. Öňki Allah saklasyn, çagasy bolmadyklaram. Çünki bular awtoritet bolanlar zamanynda. Ýa bolmasa Garagalpagystan tarapda öýmüzde Satybaldy Myltykbaýew diýeni bar. Pälwan bolan. Men şoň ogly diýse, hiç kim bulara geplemeýär. Bu haram bolýar. Çünki öz atasyndan başgasyna meň atam men diýip soýdaşlyk Ýa bolmasa özüniň nämesyny, garyndaşlygyny dawa etse diýýärler. Allah saklasyn. Eý, adamlar! diýdi. Menden soň diýdi, pygamber ýokdur diýdi. Iň soňky pygamber Muhammet alaýhyssalam. Eger birisi men pygamber diýip çyksa, bu kapyrdyr, ýalanjydyr, kezzapdyr. Muňa ynanylmaýar bile. Sizlerden soň başga ummet ýokdur diýdi. Şonuň üçin Robbyňyz Allaha ybadat ediň, şirk etmäň. Bäş wagt namaz okaň. Bir aý rozany tutuň. Mallaryňyzdan zekatyny beriň. Allahyň beýtini haj ediň, haj ediň, we başlyklaryňyza itaat ediň we Allahyň jennetine girejeksiňiz diýdim. Indi bu ýerde başlyklaryňa itaat ediň diýende özüňiziň saýlan, özümiziň goýan, musulmanlaryň goýan adalatly pad, adalatly başlyk hakynda gürrüňi tutdy-da, muňam hiç diktatorlary, ýalançy kezzap prezidentleri bir mundam goýmalydan, ýogatmaly, aman.

Şahadat barmagyny göterip, göterip, ýokary göterip, ummatyň üstüne, adamlaryň üstüne, Şaýat bol, ýa Rab, ýa şaýat bol, ýa Rab, şaýat bol, ýa Rab, özüň şahit bol, ýa Rab diýip, Allaha özi güwälik etdirdi, Allahy şaýat tutdy hem gepini şu ýerde gutardy. Enşallah Tala Rabbil Alemin gysgajyk edip aýtyp berdim. Enşallah wagty gelse, gowudyp aýtyp bereris. Şonuň üçin halkym, musulmanlar hereketimizi etmegimiz gerek. Naşyňa meýdaş Bu zatlary köp adam bilenok. Türkmenistanda, Özbegistanda, Garagalpagystanda mollalar muny bilmeýär köpüsi. Bilenlerem türmede otyr. Şonuň üçin näme etmegimiz gerek ekeni? Birleşip hereketimizi etmeli ekeni. Dynçlyk ýoly bilen bu zalym diktatorlaryň ýoguna ýalmaly ekenimiz. Inşallah Allah Azzewajel biz tarapda inşallah. Essalamu Aleýkum Werahmetullahi Weberekatuh.